Aa, igoro y'amang'ana a Nyagitari, igo ngosaba egavana ya Kisii County omwana ominto Simba Arati obogambi nsa chinde nkoirania ore nse, nsa chinde kwaimokereria igoro, gose nsa chinde kwaba neutral. Igo ngosaba omogavana tiga arigie abanto ba Nyagitari, tiga arigie abanyagitari baria bonsi, tiga arigie chinurse, abanto baikaranse buna abana abamo, tomanye eshida ninki. so that twancherane ng'aki abanto aba bagokora ki? Ng'aki abanto aba bagokora egasi ase ecounty. Inche nabere nkonya goteba korwa omwaka oria, riberera rire gusii, ndigwenereti koboa ekiagera ebi nebinto bigwenerete abasacha na abakungu bakogamba baigwanane. Tiga gavana aire ribaga abanyagitari bachiche bamotebie honestly. Tari epiare exercise eria okorora abamura bare ororo babekire bagoteba ng'a omanyete intwe intwe tora to belong intwe KPMDU, tiga ebinto ebio echio ne chidrama. Abanto tiga barangerigwe baikaranse barigereranie enyomba eyemo abasacha na abasacha, na abasacha na abakungu. Abanto batebanie ng'a ng'aki togokora improvement ekorekane ase ecounty Nyagetari. Abanyagitari bakomana chitransfer chire ovyo ovyo, abanyagitari nkomana bare mariogo taiyo nyagitari, abanyagitari nkomana bare gusii, charges chibekire abanto bagochajigwa ne chinyinge, gavana omanya gotenena noteba ocha orosirie chibesa, Kisii county ya collect milioni mia moja themanini. Ekero ogotangasa ng'a Kisii county yarosirie chibesa, goika omanye ng'a nobwate abakori emeremo, chibesa chinde nchirochire korwa ase edonor. Chigwenerete goaka na Casio Workers, chibesa echi nero chigwenerete koagacha chinyagitari chi level three ne chi level two ne chi level four. Inki gekogera health sector ya Gusii engima ekororekana ng'a etaete gocollapse? So inche buna esenator naretete ecommittee ya health korwa esenate togacha Gusii. Mbasogetie eripoti yabo. Ebinto ebi ebi abanyagitari bagokwana nabio ebi binto bikoreta eshida. Igo ngosaba gavana tiga arangerie abaofisa baye, arangerie abanyagitari bare their leaders baria bare genuine, aikaranse nabwo bakwane buna abanto abanene, buna abanto besigete so that totienyi totemege gosolve eproblem ere in Kisii. Ande report ya ekero bunge seven days espeaker enyore report eria ebe tabled aah richiko rigoteba ng'a ebinto biria mcas barete korwa gusii bago accuse omogaka mondo nai bono bigocha koba tabled iga. Inche ase richiko inche bono nkorokwa ase senate prosecutor ekiagera ninche ndi representeti kisi county ase amang'ana ayio buna gocha gocha ekiagera nimbwate ase eyio ngochia korwa na discussions buna chigendererete, emechando buna yachagete na omogaka Monda na Governor Arati na aba MCA na abanto bonsi ebinto bionsi inche nimbiroche. Egento gioka nare goteba tiga eripoti eche aria Senate. Torachake debate, nimbe ki ngotebia abananchi ng'iki kiagendereire, ediscussion buna ere, richiko ng'aki rire oteba, naende amang'ana ayio onsi pi ng'aki kiagwenerete koba handled. Egento ntagete abanto bamanye, ekero kwaretirwe impeachment ye ase senate, gento keria nkeria ng'aa ng'a ne richiko rigobwatigwa anga ao okoirwa kotini. Egento gekoretwa igaa etogoteba ng'a the parliamentary committee Ekohandle amang'ana aya iga ere egento gekorokwa ng'a quasi legal outfit iga ere enudhisi enusu richiko na enusu ende nabo erabe nonye siasa ime. Egento eke buna gekororekana abaseneta bono nabo bagocha ko debate ati inki abananchi mbache barore ekero abasaneti bago present accusations chiaretirwe omowakiri bwe county na bagocha go judge akwane ebinto ebi bago bago accuse omogaka monda na omogaka monda nere ngochia are gwe defend nache akwane amane amang'ana ande amanene gose amake aria akooroki ng'a nki ecounty eberete buna iga chisegini echi chiakiyi korwanwa eproblem yabeire ase ecounty nere ri naende ng'aki egwenerete gokorwa tobwate ecommittee egochi koba eria eselect committee iga aria inche egento ntagete naende buna kwaroche nonya engerii ya oduol. Intwe tari togende committee, tiga togende plenary, tiga abanainchi barore inki omogaka monde agokwana, tiga barore inki ecounty government na aba MCA bagokwana, so that abanainchi mbuna nabo batoete ribaga eri, bachore boka, omanyete ekero ekiina gekogambwa, na kiina nkegambi kende, mang'ana nache abe, tiga torachakanye amang'ana ayio toigwe ng'aki are.